Beth ydy hanes Clwb Pêl-droed Merched Pwllheli? O!
Lle ydw i ddechrau? Yym, dw i'n chwarae wan ers dros ugain mlynedd. Yy, pan wnes i ddechrau, o'n i'n gorfod chwarae pêl-droed, o'n i'n chwarae efo'r hogia, tibod, doedd 'na'm digon o genod i wneud tîm. So dwi'n mynd yn ôl yn bell iawn. So, yym, dechrau efo under eights, efo Julia a De- a Debbie oedd yn wneud y newiadau gynnau. Yym, oedden ni'n chwarae tîm â hogia bob dydd Sadwrn. So 'da ni 'di dod yn bell iawn ŵan i ellu chwarae bob dydd Sul mewn grŵp o efo grŵp o genod sydd sgwad cyfa o jyst genod. So mae hanes y clwb yn mynd yn ôl yn bell iawn o ran hynna. Pwy gychwynnodd Clwb y Merched? Blynyddodd yn ôl, ta 20 mlynedd yn ôl, a adag ynny Peter Noel oedd yn rhedag ni a Dylan. Um, gathen ni grŵp, bob, bob di Merchar oedden ni'n uh, ymarfer a dweud bod yna ta, oh, dwi'n bo, yna ta 50 oedden ni'n troi fyny ar y cae fama bob nos Ferchar. So trio torri fo lawr i neud tîm odd reit anodd ond odd o jyst yn neis odd o fatha escape i'r genod i gyd cadw do allan a chwara football efo'i gilydd ca'l run bach o hwyl so ia mynd yn ôl ugian mlynadd yn ôl. Ers pryd wyt ti wedi bod yn aelod y clwb? Yym fatha ni'n deud gynna dwi'n aelod o'r clwb ers bron i 25 years yy dwi di chwara pan o'n i mor ifanc a chi a wedyn dwi di dod i fyny i chwara under 16s a wedyn pam nesh i ddod yn 16 nesh i chwara wedyn i'r tîm merchaid
O, oh, finish well, well done, Julian. So, deu pan o'n i ta 19, nes i feddwl, o, oh, dos am llawer o gemau i'r genod, mae mwy. So, nes i just meddwl, o, oh, ti'n be, dwi'n di reoli'r clwb a dechrau hyfforddi'r genod. So, dwi wedi bod yn hyfforddi ac yn rheolwr, dwi'n meddwl, ers 20 mlynedd, a mae'n dechrau danos yna fi. Gilydd, so, un yn chi ddod efo fi, Iwan, lle ti Ta, so bod chdi pasio hi'n ôl ymlaen. Pa mor bwysig ydio i chdi? I fi fel uh, individual de, mae peldroed yn bwysig i ffernol. So, mae o'n helpu fi um, ddod allan o tŷ, cael amser i fi'n hun. Um, mae o, mae, dwi'n lwcus iawn, dwi'n gweithio fo chi gyd yn yr ysgol, so dwi'n cael ymarfer a hyfforddi chi yn yr ysgol, ond dwi'n cael escape wedyn ar ddydd syl pan dwi'n chwarae ffwtsbol, dwi'n cynrychioli clwb fi. a dwi'n gweld chi 'wan fatha dwi'n ymarfer chi ar ôl ysgol dwi'n gweld faint o dda 'dach chi'n mynd a wedyn ella mewn un fatha blwyddyn ne' be' bynnag fydda chi yn chwara yn yr un un tîm â fi. So i fi mae o'n bwysig iawn mae o'n cadw fi allan o dwbwl a ma'n cadw chi allan o dwbwl.
Sonia am uchafbwyntiau clwb dy atgofion gora? Dwi'n mynd yn rili hen so ma' 'na ddipyn o atgofion da dwi 'di ca'l efo'r genod yn y clwb ond yy un i fi swn i ddeud ydi pan dwi'n mynd yn ôl ryw dwi'm bo' ryw ddeg mlynadd yn ôl a nathon ni gyrradd y Welsh Cup final ac i Pwllheli bach i gyrradd Welsh Cup final o'dd o'n massive so yym oddan ni chwara Caerdydd ia? A do'n i'm yn gwybod adag ynny, ond yym oddan ni ar y cae 'na ac oddan ni'n chwarae yn erbyn timau fatha genod mowr, a ŵan dwi'n sbio yma 'thoch chi'n syth, Jess Fishlock, Lauren Dykes, a mi o' 'na un arall, a ma'r genod yna ŵan yn chwarae i Cymru, a ma' nhw'n advocates massive i pêl-droed merchaid dydi? So do'n i'm yn gwybod pan o'n i'n 17, 18, bo' fi'n cicio pêl ar y cae 'na ac yn taclo rywun fatha Jess Fishlock sydd yn massive i merchaid ŵan efo pêl-droed. So uchafbwynt fi ydi chwarae yn erbyn y chwaraewyr fela.